Sagat ikide ýygnanyşdyk, Teknobazardan ýola düşdük. Bu gezek ýolumyz Türkmenistanyň iň meşhur ýerine, Derweze, Kartere. Aşgabatdan dört sagat uzaklykda ýerleşýär. Haýse mündik, hepdäniň ýadawlygy yzda galdy we dynç alyş başlady. Bokurdak obadan geçen ýerde şeýle bir köl bar. Kölüň ýanynda durduk, saklandyk, surata düşdük, wideo düşdük we bu ýerde juda köp turistler geldi. Ynha, Koreýadan gelen turistler bularam derwezäni görmäne barýar ekenler, saklanyp surata düşýärler, wideo düşýärler. Ýene birnäçe wagtlap ýol ýöräp, Ýerwent diýilýän ýere gelýär. Ýerwentde zaprawka bar we kafeler bar. Şu taýda saklanyp kofe içip bolýar, çaý içip bolýar. Bu ýerde ýene turistler bar. Ilkinji gezek dostlar şeýle kän turist görýän. Uzak-uzak ýurtlardan gelipdirler. Şeý biziň ýurdumyzyň owadan üýtgeşik ýerlerini görmäne. Garry-garry adamlar-a şeýle bar içinde. Biz üýşüp şadyýan bolup haýysta gitdik dostlar. Ýene birazrak ýol ýörenden soň, birinji Kartera gelýär. Bu örän ullakan Karter, bir wagt bärden gaz çykan, şu wagt içi suwdan doldurylan, ynha şeýle ullakan bir ýeriň aşagynda kör bolup dur. Adamlar bärde gelýärler, surata düşýärler, wideo düşýärler. Bu gaty ullakan we owadan ýer aýdyp diýer ýaly däl. Gaty ullakan iskusstwennyi şeýle bir çukur we içem suwdan doldurylan göm-gök suw bar. Bu ýerden soň ýolumyzy dowam edip, on bäş-ýigrimi minutlardan esasy Kartera barýas. Derweze, bul Türkmenistanyň iň meşhur ýeri. Derweze, Türkmenistanyň iň uzak ýeri. Dostlar biz syýahat edip Türkmenistanyň hemme ýerine gitdik. Daşoguza gitdik, Balkana gitdik, Mara gitdik, Lebaba gitdik, Aşgabat, Ahal hemme ýerini aýlandyk. Iň soňunda dostlar biz Derwezä geldik. Derweze hemmesindenem uzak ýer. Dostlar bärde ýüzlerçe müňlerçe turistler gelýärler yzy üzülenok gelip şu kartary görýärler. Olar uzak uzak ýurtlardan dünýäniň pulyny çykaryp gelýärler. düşünýän ýeri görmek üçin. Häzir daşary ýurtdan gelen turistler bilen salamlaşyp, gürleşip görýäs. Hany haýsy ýurtdan gelipdir we halapdyryn bu taýsyny. Hello. Hello.
Where you from? China. China, Beijing.
Oh.
Ni hao ma. Ni hao, ni hao ma, ni hao. Dostlar Hytaýdan gelipdir dostlarymyz. Nimen wada pyhaň ýa.

Hökman şy na derwezäni gelip görýär ekenlerde. Derweze Türkmenistanyň iň meşhur ýeri bu taýsy. Garaňkyda azjyk kamera pesli geçýär. Arkamyzda mundan şeýle karter dostlar gaty ullakan ýerde şeýle ot ýanyp dur. Diňe Türkmenistanda däl dünýäniň başga ýurtlarynda-da şeýle gabat gelip bolmajak ýerleriň birisi. Gaty seýrek ýerleriň birisi we örän üýtgeşik owadan ýer. Derwezä gezelenje gelmek üçin, şuny ýaly Türkmenistanyň iň meşhur ýerini görmäne gelmek üçin Ykjam Syýahat Turizm kompaniýasy bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da wideoda görýän telefon belgiňizden habarlaşyp bilersiňiz. Bahasy örän amatly. Ykjam Syýahat ile gelseňiz, ynha, hem gyzykly, hem amatly, hem ýatdan çykmajak ýerde ýatdan çykmajak dynç alýan. Garagum Post kanalymyzdan maslahatymyz, ýurdumyzyň owadan ýerlerini görüň, aýlanyň! Syýahat ediň, dünýägaraýşyňyz giňär we şeýle owadan ýerleri görmegiň özboluşly üýtgeşik bir lezzeti bar. Biz ykjam syýahat turizm kampaniýasyla gaýtdyk. Örän amatly, örän gyzykly we örän ynamdar we gowy gurnaýarlar. Siz Derweze hakynda nämeleri bilýäňiz? Kommentariýada belläp geçiň. Başga nähili owadan üýtgeşik ýer bar bolsa bize kommentariýada ýazyň, geleris o ýerinem göreris. Indiki wideolarymyzda görüşýänçä, paka!